Schéine gudden Owend alleguer. Ech wäert Iech iwwert d'Ekologie schwätzen, ee Sujet, dee mer dëst Joer méi en Detail traitéiert hu wéi déi Jore virdrun an deen och zu engem Pilier ginn ass vun eisem Walprogramm. Wéi Der alleguer wësst, liere mer an engem System, deen stännege Wuesstem brauch an awer onfäeg ass, de Räichtum gerecht ze verdeelen a reegelméisseg och ökonomesch Krise produzéiert. Mir si gefaangen an engem Hamsterrad, wat ëmmer méi schnell dréint an eis keng Zäit léisst zur Rou ze kommen. Et kann ee soen, eis Gesellschaft ass weder ökonomesch nach sozial oder mënschlech nohalteg opgebaut a mir spieren op villen Ebenen d'Auswierkungen déi dës Auswierkungen a Form vu multiple Krisen. Eng weider Dimensioun ass déi ökologesch Säit, déi duerch de Klimawandel, de Verloscht u Biodiversitéit an d'Zerstéierung vun den natierleche Ressourcen ëmmer méi gräifbar gëtt, an dat och hei zu Lëtzebuerg. D'Drénglechkeet vun der ökosozialer Transformatioun vun eiser Wirtschaft gouf bis elo awer nach net erkannt. Eise Lëtzebuurger Modell steet op wacklege Féiss an ass alles aneres wéi zukunftsfäeg. 94 Prozent vun der Energieversuergung gëtt vu fossile Brennstoffer bezunn an eise Ressourcëverbrauch ass enorm. Nëmmen 3 Prozent vun eiser Landwirtschaft schafft no biologesche Prinzipien. An d'Aartevillfalt hëlt of, genau esou wéi d'Gesondheet vun der Loft, vum Buedem a vum Waasser. Mir sinn am Gaang d'Natur futti ze maachen an déi ökologesch Kris oder Krise beschleunege sech. D'Folge vum Klimawandel an eisem ressourcëverbrauchende System betreffe jiddereen, awer virun allem déi Äermsten, an dat iwwerall an der Welt. Déi wuessend sozial Ongläichheete ginn doduerch verstäerkt an d'Ausbeutung vum globale Süden huelen zou. Et ass deemno och eng Fro vun der Ëmweltgerechtegkeet an der Solidaritéit, wa mir eise Ressourcëverbrauch reduzéieren, eis Energie aus erneierbare Quellen, also Ressourcen, hei virun Uert bezéien, wa mer eis Landwirtschaft genau esou wéi de Rescht vun der Wirtschaft méi nohalteg gestalten a regionaliséieren. Mir wëllen déi ökologesch Transitioun zur politescher Prioritéit maachen an eis Wirtschaft méi nohalteg a solidaresch opbauen. Dofir wëllen mir eis am Wahlkampf staark maachen an zesumme mat allen Acteuren eis dofir asetzen, dass mer méi autonom ginn a punkto natierlecher Energieversuergung a regionaler Nahrungsproduktioun. Mir brauchen eng Landwirtschaft, Mat méi sech regional geschlossenen Energiekreesleef, fir eng Landschaftschaft, déi natierlech Prozesser respektéiert, d'Biodiversitéit schützt a sou vum Räichtum vun der Natur profitéiert. Genausou musse mer de Klimaschutz op allen Ebenen hei am Land fërderen an eng national Energietransitioun aleeden, déi partizipativ d'Mënschen abënnt an dezentral Produktiounskapazitéiten opbaut. Léif Leit alleguer, 100 Prozent erneierbar Energien, eng nohalteg Nahrungsproduktioun, eng ökologesch a sozial verantwortlech Wirtschaft, déi ass méiglech. Dat sinn ambitiéis Ziler, mee se sinn halt realistesch a batter noutwenneg. An eist Land bréngt all Viraussetzunge mat, fir dës Transitioun unzegoen. Pake mer et un!